Abiyede ayrı bir faq evçik tura edi. O evçikte yaşadı qardaşım qorantasınen. Bizer mınaun qurdıq, fikirmiz ebet başqa edi, endi başqa türlü olıp çıqtı. Mınau başlanğanında anam, babam i men mına bu yañ qurulğan yerde edik. Eki köz, bir vaqtınca aşhane. arttau. E, soñ endi on üçünci yıl bu böle olmaz dep, aldında faq közlerin yıqıp atıp, soñ mınaularıñ, mınauñ qoştıq, bun türlendirdik böyle. Ale daa bitiremayım şunı. Bir şey çıqa, bir şey çıqa, şonen endi mına böyle etip qoştıq soñ. Babam doğula Mamaşay köyünde, yigirmi sekizinci yıl mart. Nıñ yigirmi dörtünde babamlarnıñ qorantası dört baladan ibaret ola. Babam qorantada ekinci bala ola. Ondan büyük tatası Mözeyen, babam rametli Reşat, soñ rametli Server emcem. Ey yaqında rametli oldı Zulfiye qardaşı. No olar babamnı babası balaban naz eteyim yer tutıp yemiş tögül de bağçılıqnen oğraşqanlar qaç tanedir çalışqan adamları olğan onı esabın temeli bilmeyim men. E. Cenk ve Cenk Kecik, olar şu Mamaşay köyünde yaşaylar, özleriniñ köyünde. Cenk vaqtine kelip, başta rumenler otura, soñ nemseler yaşağan olarnıñ evinde kelip, soñ tap soñunda kelip bir qaç tane sovet soldatları kelip, Kak bı esapqa alğanlar, qaç adam qorantada bar, esapqa alğansıñ, on sekizinci mayısta kelip, on yedinci mayısta kep, eki dane sovet armiyasından eki soldat olarnı üyünde gecelegenler de, saba tañda turıp, azirleniñ sizler sürgün olacaslar degenler. Onay etip olarıñ Qırımdan çıqarğanlar on sekizinci mayısta qırq dörtünci yıl. Anam qorantası, rametli qarbabam bitire mınau agrarnıy taraftan, onı yollaylar işke İçki rayonnı Qılçora köyüne. O evlene, anda da alıp kete. Anam Qılçora köyünde doğula. Qarbabam yerın nesin şurasın başlığı ola, qarbabam. Soñ anam Qorantasta dört baladan ibaret ola, eñ kiçkene qardaşı qızamıqtan keçine. Birincisi tizem, yoq, dayım rametli ola Şiqay adı, tizem adı Fevziye, o da rametlendi. Soñ anam, anam artnıñ bir qız qardaş, anam adı Şemsiye, anam artnı Remziye degen qız qardaşı ola da o qızamıqtan keçine. Soñ otuz altıncı yılları Noğay Noğayçı köyüne avuştıralar qarbabamnı, Sitle rayonına. Sitle rayonında Noğayçı köyünde, anda da şuranıñ başlığı olıp çalışa, çünki o köy artta qalıp ketken bir köy eken. Otuz altıncı yıl olarnı anda köçireler. E, qarbabamnı cenk başlağan soñ, qarbabam mecbur ola, o kak kommunist ola, o mecbur ola Dağqa ketmege. A qoran köylerin nemse basqan soñ, bitamnen, bitamnen anamnı, Spisokqa alalar. Atmağa bu nemseler kommunist qorantası dep. Rametli tizemni akop qazma alıp kiteler, daimda özlerine çalıştırma alıp kiteler o köyden. Bir kün daa sovet armiyası kirmegen olsa, rametli anamnen anası atılacaq eken. spiskten. Soñ qırq dörtünci yıl Çizemler nedayımdır okoptan qaçıp kele, qarbabam da rametli qaytıp kele. E, soñ mına o sürgünlikke oğraylar, sürgünlikke tüşeler, qırq dörtünci yıl on sekizinci mayısta. Soñ olar tüşe,

Soñ mına, babam, Qırımğa köçip kelgensiñ, babam özüniñ köyünen barıp uçastka alacaq, ola. On üç yıl tura nevbette, uçastka almaq içün. Bu endi doqsan, doqsan ekide aprel ayına bizler endi büs-bütün keldik. Doqsan üçünci yıl o nevbetke bere, ariza, dokumentlerini apketip bere, nege, Aqyarğa, Aqyarnıñ ispolkomına, Aqyar ötküze Kaçağa, çünki o yer Kaçağa baqlı eken, o yerler Kaçağa. A, uça ekenler. Mana. Mana qurtlar uçalar. Babam bek seve edi. Vobşem, Özbekistanda da bizler balalıqtan berli qurt tuta ediq. Qırımğa mında köçkensin, bek Tans qoldovğa qurtutmağa şu yılda qısmet etti, ne da endi roy qaça baqçı tarafqa da, i ondayin etüv soñ bizde qurtlar peyda oldı. Ne mına mında da qurt baqa. A ondayin etüv qurtutqandı. Babam keçingensin, babam tusı coyulmasın dep, O vaqıtler de babıma yardım eteydim men. Qaç yılğacı qurtlarnı baqqan edim, tor, coyulmasın dep qurtlar. Soñ bir eki yıl, bir eki yıl, mına soñu bir qaç yıl coyuldı o qurtlar. Mına o ekologiya yaramay degenine qurtlar episi öl eken. Bir yıl Bu yıl yazda nedayındır roy kepti, qondı bir dane roy, şimdi onı baqıp oturam. Qurtlarnıñ yanıñda olsa, qoluñ sallamaycañ, üstüñe qonsa da tiymeyciñ, qurtlarğa. Duhiy sevmiy, içip kelgen adamlarnı sevmiy, talaylar. Ana onday. No, şimdi endi bu ava, koneşno, sıcaq olğanı bir yaqtan yaramay, olar aşama şey tapmaylar.

Onı doğru yazda, yazda, bir iyün, iyünnü soñunda, iyülniñ başında, bir de avgust ayında. Soñ küzge kirgensiñ tiymeysiñ oña bal olsa da. Men tırışam balı özlerine qaldırmağa bal. Kümerde adamlar soñunacıq çıqa ala balnı. Lâkin bizler soñunacıq almayıq, özüne aşamağa qaldıraydıq. E, bir Eki qopqa, üç qopqa öyle cıyaydık. Bundayen, no, özüñe bir üç litr yete, naprimer. Eger balaban qorantasa, qoranta olsa, bir eki dane, üç dane, smotrya nedayen aşaylar adamlar. İlâc içün tutam deseñ, o уже sovsem az ola. Olar seçek, neler olsa, alalar. A şimdi, ebet, almada şey yoq, çoq şey. Onıñ içün soñ küzde, küzde sirop bermeye, şeker qaynatıp bermeye mecbur olam. Yañgülde olğanda seksen altıncı yılları, seksen beş, seksen altıncı yılları toplaşuvlar olğanda bizler soñ Milliy areketke qardaşımnen ekimiz kirdik. Anda kelip adamlar Qırımğa ketecek delegat, Moskvağa ketecek delegat dep kep para cıyıp kete ediler. O vaqıtte bizler em yaşça edik, çoq şuğurlanmağan edik o şeylernen. E, çoq qoşulmaq. Soñ Yañgülde özümiz başladıq toplaşuvlarğa qatnamağa. Onıñ içün bizler Yañgülde qoşuldıq milliy areketniñ nesine. O zamanlarda da artıñdan ep bir KGB baqa edi. E, Onayım bir kün daje oldı, ev, çalışqan yerime keldi, bir yaş dülber oğlan, uzbek oğlanı. Soñ o maña ayta, siz, dey, bilem, sizler, dey, toplaşasla, Qırımğa ketmege niyet etesler, dedi. Onıñ içün men de sizge yardım etecek olam, dedi. Men ayttım, yoq, bizler bir yerge toplaşuvğa barmayız. A sizlerniñ bu künlerde yoqmı bir şeyleriñiz? dedim. Men ayttım, yoq, bizlerde bir şey yoq, dedim. A şo künü de bizlerniñ toplaşuvımız bar edi, endi milliy areketçiler toplanacaq edi, cemaat tügil de, milliy areketçiler. Yavaştan aşağı tüştim de, registratura olğan yerden telefon açtım. Men barsam, keceraq bararım. doğğan künüñe barmasañ, baralmasañ bekim barmam degen edim, doğğan künüñe dep. Bizlerde öyle olay toplaşuv, doğğan kün, dua, amma aytmay edik özümizniñ toplanacaq neler, niyetlerimiziñ epsin. Soñ seksen yedinci yıl, seksen yedinci yıl birinci milliy bayraqın Yañgülde mınavdayin tikip, bunı bir Lutfiy Osmanov bar edi, onapayı tikişçi edi, o tikip, mınavdayin tamğa nağışlağan edi. E mında milliy areketçi Abdureşit ağa mitingni alıp bara, bu bayraqnı da tuttı Ulviye. O, o şimdi bizge endi kelin oldı, Ulviye. Muzikalnıy uçilişede oquy edi, mına on sen tutacañ dep, eñ yaş Kelişesiñ, dep oñ qoluna berdiler. Birinci bayraq uaqte köterildi. Onı daje militsiyalar bilmey qaldı, ne olğanını başta. Qave pişireyim sizlerge endi. Siler acı içesizler, qave ya? Acı degil.

Avesitov Kurtveliyev Kurtveliyev Refat. Ondan barıp aldım men. A o yarmarka oldı da, Sarabusda. No o böyle o cezveler palı ebet, ondan on öznen alğan içün bir eki bir eki biñ kümüşke ucuz oldı o cezve. Ebet, bunıñ içine bir porâdka yapılsa, seni bir kün çağırıp, bunıñ içi bitkensiñ, mına yerge mebel kerek, eskisin qoymayım, eskisin ahırğa çıqarıp taşladım, bunıñ içine kerek mebel qoyma, soñ saña aves etip, anı yerge resim sızdırmağa Bir çeşme, çeşmenin yanında bir suvçıq mınadayin, yanında gugum i yüzüm. Onıñ içün tüşünip aq, seni çağırarım men, qısmet etse. Onıñ içün o peçkanı da qoymay turam, peçkanı da oğurlap, soñra oğa köre mebel alınır dep. Moskvağa men barmadım. Bizler yerlide çalıştıq. Bizlerge ayttılar, yerde çalışmaq kerek bir qaç adam. Bizler informatsiya yibersek, birevler cemaatqa dağıtmaq kerek, dedi. A bu resim on yedi, seksen yedinci yıl adamlarnı köteklegen soñ. Krasnodar tarafta. Soñ seksen yedinci yıl eşo Taşkentte de adamlarnı çoq köteklediler. Ana o vaqı Poddeşka dep, zabastovka dep çıqqan adamlar episi bolar, çoqusı zabastovkağa ketkendi. Episine trudavoylarına statya qoydılar, Что naruşeniye trudovoo zakonno dep. Endi Qırımğa bizer doqsan ekinci yıl aprel ayında Endi büs-bütün keldik. Lâkin men, qardaşım köçip keldi seksen doquzıncı yıl Qırımğa. O vaqıtte adamlarım bek yazmay ediler, mecbur edik komissiya arqalı yazılmağa. İspolkom, rayon icra komitetinde toplaşuvlar ola edi, aftada bir kere, eki aftada bir kere. Sen Mında yaşamağa lâyıqsıñ, lâyıq dögilsiñ degen öyle neler alıp bara ediler, adamların. Bir eki-üç kere toplaşuvğa barğansıñ, soñ ruhset bere ediler yazılmağa. Men özüm doqsanıncı yıl oktâbr ayında mında keldim yazılmağa. Mende birden yazmadılar, bir üç-dört toplaşuvğa barma mecbur oldım. Soñu toplaşuvda au pasport pasport nesinde stolında anda bir naçalnik bar edi, başşı. O Novikov edi, amma adı-yolı qalmadı. Lâkin o tırışa edi bizim halqnı yazmağa çoqsın. O soñ pasportnı alıp, menim pasportımı alıp, Poşlite jenşin dep, son o vaqıtta yazılğan edim men. Bu apayıñ yazacaslar, dedi, nevbetsiz yazdırdı. Soñ, mında Qırımğa kelgensiñ de, milliy areketke qoşulıp devam etmeye tırıştıq bizler kene. Başta initsiativnıy gruppa edi, soñ doqsan birinci yıldan Qurultayda qarar alalar, Meclis teklif ete, Meclis ola soñ. No, milliy areketçiler de çoqusı yüre ep bir. Bizlerni yerli millet saysınlar, bir yerin milleti, soñ bizlerge avtonomiya bersinler. Bersinler degil de, çekip alğan avtonomiyam bir daa yerine ketirmek içün tırışa ediler milliy areketçiler. Soñ Adamlarğa, çoqusıne mında Qırımda yer de bermey ediler. Adamlar ariza bere ediler yaşağan yerlerinde ev yasamağa uçastkalar bersin dep. Uçastkalarnı bermey ediler. Adamlar mecbur oldı seksen doquzıñ soñundan, soñundan i doqsancı yılları zahvat etmege. Merkeziy meydanda palatkalar, çadırlar qoyıp, adamlar gruppa-gruppa toplap, soñ zahvat etip başladılar, yer alıp. A o yerlerin, bizer eşitkemizge köre, Qırımdan tışqa sata eken bu ükümet, onıñ içün bizim halqqa yer yoq sizlerge dep yer bermeydiler.

körsetmek istgeni içün doqsancı yıl sual köterile, bekim özümiz bir şey teşkil eterik dep, bir tibbiy körsetmek içün, tibbiy yardım körsetmek içün cemaatlarğa dep. Soñ doqsancı yıl уже onı üstünden çalışqansıñ, doqsan, doqsan birinci yıl eki yıl, no bir buçuq-eki yıl çalışıldı. Bu Çoq yerlerge muracaat etildi, tibbiy teşkilât açmaq içün, merkez açmaq içün. Soñ doqsan birniñ soñunda qarar alına, ep bir razılıq bermey olar bizge, qarar alına tibbiy merkez açmağa. Çoqusı da ekimler, emşireler işke kire almay yüre ediler. İ mına bu TBEni açmaq içün doqsan ekinci yıl Mart ayından çalış başlay tibbiy merkezi. Bizlerniñ başta baş ekimimiz de bar, Rayet Sittarov edi, mına onıñ resimi, onıñ resimi. Soñ Minzdrav arqalı mınau dayan raf bergen ediler. Yañı açılğanda bizde anauındayan adamlar çalışa edi, çünki kak patriot. Milletperver adamlar ne sağlığına baqaydı, ne parasına baqaydılar, cemaatıma yardım eteyik dep baraydılar. Bek çoq adam o vaqıtte insultnen, soñ köpek tişlevinen, çoqusı adamlar zarar körgen ediler. Soñ boların, soñ özümizniñ tibbiy yardım olğansın, er bir zahvatlarda birer ekişer doqtır, birer ekişer emşire oldı. Soñ eki yıl bizerin komitet bar bar edi o vaqıtte, komitet aylıq berdi. A Minzdrav bizlerni qabul etmedi. Eki yıldan soñ bahtı kördi, bizler dağılmaymız, bizler çalışamız. Soñ mecbur oldı Minzdrav bizlerni özüne almağa. No, o yıllarda bizler uje çalış başlansın, Minzdrav arqalı bizler qur Aqmeçit içinde, Aqmeçit rayonında degil de, bizler Qatna başladıq, başqa rayonlarğa, bizim qalq yaşağan yerlerge. Aftada dört kere rayonlarğa qatnaydıq. Aselet maşna bar ıldı, eski bir skoriy edi, başta yañı bermedi bizlerge. Şu eski skoriylernen anda içine mınav skameykalar neler qoyıp oturıp, öyle rayonlarğa qatlanıq. Qatnağanda da bizlerni er bir yerli meclisler teklif eteydi. Qayda bizim Qalçuk, bizler anda qatnay edik. O zamanlarda da lâciler çoq kele edi, gumanitarka, Türkiye yardım ete edi. Soñ tap soñunda Amerikadan kep başlağan edi. Türkiyeden keyin, birinci Türkiyeden çoq lâciler kele edi. O lâcilerniñ içinde, ebet, çeşit türlüsi bar edi. O cemaattan cıyılğanı bar edi, kimisi yañı lâc cibere edi. Soñ Yañı lâcilerim bizer cemaatqa özümizniñ qalqqa ketken yerimizde baqıp baqıp kerekli lâcilerin bere edik bizer olarğa, cemaatımızğa. Evelden men aves ete edim özümizniñ milliy nağışlarğa ögrenme bonay nağış nas tikile eken dep. Soñ Bir yılları ben onı eşitmedim. Zulihatta Moskvadan rametli, o onda saqlanıp qalğan aqılında böyle nağışlar tikme. Soñ Qırımğa kelgende doqsancı yılları mında özüne gruppa çizgen. O Zulihattada ögrengen bir dane Lilâ Kayışeva bar edi. O da, o da ögrengen qatnap bu nağışqa. Soñ mınau Endi bayağı yıllar, bir-eki yıl keçkensin, men eşitmedim gruppalar teşkil teşkil etken gruppalar. A bunu nedendir gazette oqudım. Gruppa teşkil ete eken, bu Lilâ Kayışevanıñ üyünde olacaq gruppa dediler. Bu onda teşkil ete yaşlar komi toplaşuvı. Onı predsedatelı mına Dlâver Akiyev edi. İ bir daa etet telefon ettim, da mülkün dediler. Soñ bardım. Soñ men qatına başladım oğa, bu Lilâ Kayışeva fontanda otura. O, qatnadım, anda bir, bir on adam ediq. On adam, mınavdayin neler, ebet, başta o ögre, añlattı nedayin, nedayin etmege, nas kâğıtqa sızmağa, soñ fikiriñizdeni, men birinci künler birden aldıramadım nedayin etme, soñ Özüm aqılıma tüşti. Başta duvalıq futlâr ögretti, soñ közlikke futlâr ögretti, soñ mınadain fesler nedain yapmağa ögretti, soñ pano, vot anau sizler çıqarğan panonı nağışın nağışladım. Soñ Quran qapına keçkende, anam rametli olğansın, men barmadım. Lâkin Quran qapı, bir eki kere bardım, uje keç bardım. Men pano tikeydim, qızlar uje Quran qapına keçe. A men olardan alıp, özüme kiatqa yazıp-yazıp aldım, qayerde nedayin etmege. Soñ o şiilerinde aqılımda olğansıñ, üyde oturğanda bir kün soñ Quran qapı tiktim. Yahşı çıqtı Quran qapı. Birinci Quran qapı özüm anau torunıma, plemyanitsam, rusça aytqandayın, Leniyege tiktim. Begendiler, yahşı çıqtı. Soñ Mavile'ge tıqtım. Soñ bir-eki dane daa tanış bilişler olarnı körip, etti, onda endi oraşıp kettim. Oğa, koneçnı, ne kerek? Sabır, oturıp tikmege, savlıq, eki közüñ yahşı körmege yarıqlıq kerek. Yarıq. Ana onday ne etip ögrenip kettim. E şindte böyle boş-boş vaqtımde olğanına yazda ebet boş vaqıt çoq olmay. Qışta tikem. Naşın bon tikisem, qısmet etse eki dane daa bar zakazım. Soñ kümerde adamğa niyet etip sızsañ, Kümerde özü yahşı kete, resim. A kümerde üymay, anav adam tabiatına körem, bilmeyim ne manağa, onayın yahşı olıp çıqalmay. Soñ kalka sızğansıñ, kalkanıñ üstüne somnadayıñ qattı, kardon deyler oğa, kardonğa sızasıñ, ötkizesiñ. Soñ er bir neni Kesip-kesip kalkan üstüne yapıştırasıñ, oje sızılğan resimler üstüne. Soñ kalkanı tibinen tikesiñ bir material, kergevke, bo kergev deyler boğa, onı üstüne çekesiñ, tibinen bir obıknayen,

Alğansıñ qala resim, resimnen başlaysıñ nağışlamağa. Resim nağışın üstünden kete nağışlaycaq yipiñ, ya altın yip, ya da mınavdan kümüş yip. A Materialnıñ tüsünden başqa bir yipnen iğne tıbınen kete. Çünki tikaran yañış etseñ körülmesin dep, onıçün materialnıñ tüsünde yip alasıñ. Onday etip Tikesiñ, soñ onı tikip olğansıñ, qaviy kordonnan futlâr kesesiñ. Futlârnı keskensiñ, soñ bunı futlâr üstüne çekip, çetlerini tikesiñ. Soñ ondain bir quran qapı olıp çıqa. A közlikke yapsañ, közlikniñ formasında Kesesiñ. Neler o közlikim futlârı ola ondain. Tikkensiñ ortada soñ sızasıñ kiparis qorantası qaviy sağlam olsun dep. Aşa taraftan oğlan balanı qorantası, töpeden qız balanı qorantası. Negadar çoq mınavdan yapraq neler tikilse o çoq balalı qoranta olsun da Mabet qorantası olsun dep, öyle niyetlenip tikile. Mınavdan granat resimleri etilse, o baylıqqa tikile. E, resim başına mınayı seçeksiz, sañ, qoranta qoşulğansın, güllesin dep resim sızasıñ oğa. Keliştirip bir seçek ondayın tikesiñ. Ana ondayın etip, nağışqa avesligim oldı. Onda bir hobbi ettim özüme.
Bu endi biznes, hobbi degil. Yoq, biznes olsa, postoyanno tiker edim men. Tanış-bilişlerge tikem. Bedava. Bedavamı?
Toqtasañız, bunıñ fiyatı olmaycaqmı?
Men fiyat qoymayım. Qıtkem özümüzniñ arada kişilerge.
Biz endi pleçimiz aysa.